L-ewwel nett, Mons, kif inti? Tajjeb. Disgħin sena, Alla jbierkek. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. U kif qed tgħix bħalissa ġifieri? Anki l-Papa qalli
qalli ma jidhrux disgħin sena taf. Hekk qalek. Jiena ngħix tajjeb, Peppi. Jiena il-ħajja noħodha ġurnata b'ġurnata. U kull ġurnata hija grazzja kbira. Nibda l-ġurnata billi mur inqaddes, Knisja tal-Ibraċċ. Nara ħafna nies anke wara kuljum. Imbagħad imur id-dar bil-karozza tiegħi insuq jien. L-Ibraċċ biss imma qed issuq. L-Ibraċċ biss.
Imbagħad insajjar għaliex jien ngħix waħdi. U insajjar tajjeb. darba biss fil-ġurnata, għandi l-opportunità sabiħa li għandi ħafna ħin, iktar fis-skiet milli kelli qabel, jiena kelli ħajja movimentata ħafna, kemm bħala rettur tas-Siminarju kif ukoll fil-Caritas. Imma skoprejt il-valur tas-skiet fil-ħajja tal-bniedem. Mons, meta bdejt inti għedtli fis-sebgħinijiet kont qed tmiss ċertu nies illi kienu ġa bdew jagħmlu l-flus minn fuq id-droga. Eżatt. U anke kellek theddida fuq ħajtek għedtli. Eżatt. Ma kontx nafha din jien. Eżatt, eżatt. X'kien ġara?
Kien? Le, li kien ġara li dak iż-żmien jiena kont ili fuq ir-radjo Malta. mill-1956 eżatt kif qaddist. U dik il-ħabta fis-sebgħinijiet jiena kont iltqajt ma' żgħażagħ diġà li qegħdin fil-problema tad-droga u bdejt nitħaddet fuq hekk. Għedt f'Malta għandna problema u jekk ma neħdux ħsiebha sa tifqagħna. Dak li ċara issa, fil-fatt, qed narah fis-sebgħinijiet jiena. U naturalment, peress li kont qed nagħmel programmi fuq din il-ħaġa, kien hemm xi nies li ma ħadux gost bija. Indunaw li sar naqsilhom il-kummerċ li kellhom, in-negozju. U allura bdejt nirċievi l-ittri anonimi u waħda mill-ittri anonimi kienet iebsa ħafna, Għeddewni li joqtluni. Jekk tibqa' titħadded kif qed titħadded, qed ngħedduk u se noqtluk. U niftakar kelli ħabib tiegħi, viċin tiegħi, qalli kellem il-Kummissarju tal-Pulizija, taf, qalli għax din għad theddida serja ħafna. U għedtlu jiena imissa nkellem il-Kummissarju tal-Pulizija, però min kien ċempel il-Kummissarju, Kummissarju qallu ħa niġi jiena, qallu toqgħodx iġib il-Dun Victor, ħa niġi jiena nkellmu. U ġie jkellimni, ra l-ittra, qalli Dun Victor se ntik parir, Aħjar nibgħatlek żewġ pulizija miegħek u jkollok dejjem xi ħadd miegħek. Għidtlu jiddispjaċina ħafna li dil-ħaġa ma naċċettahiex. Għidtlu li jkolli xkiel ta' żewġ pulizija miegħi għidtlu ma naċċettahiex. Għidtlu ma nirringrazzjak ħafna. Imma xi ftit jew wisq għalavolja kont kont nibża'. Speċjament jiena kont inħalli l-karozza barra, tiegħi, u meta niġi filgħodu biex niftaħ il-bieba tal-karrozza, kont ngħid talba żgħira, kont ngħid, Forsi din l-aħħar darba li qed niftaħ.
U domt sejjer hekk xi xahar nibża', mbagħad ma bdejtx nibża' iktar wara xahar, meta rajt li mhu qed jiġri xejn. Però hekk tgħidli, Paj, titkellem fuq is-suġġett? Iva. Ħassejt Ħassejt li huwa d-dmir tiegħi li nkompli nitħadded. Mela le? Għaliex għandhom isiktuk?